Madoka chere madoka chere madoka chere mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rochigumi nonomwe mumwedzi uno hwakubvumbi kwatiri kuti mangwana zuva rekuzvitonga kuzere kubva kuwachena rakasvika vanhu vanga vari kupemberera pokare ndiwo kazuva rehopo ndiwa mambo jesu kristu tichazvirangarira pabodzi zuva ramangwana tiri ngemunhau dzanyasi wamunangarwa waenda iko koringa wapwere wangu wachiita zvangu kupemberera ka kwai zuva ro kuzvipemberera Kutonga kuzere wakapfeka mbasha dziya dzojira rokunyangaritsa iri ravanoti national fabric pachirungu mm. iya ari kunzi mutungamiriri wapwere wacho wakomana hwarawa yekwani iyoyo ukatoona usu hwache unobva watoona kunge aa andori mwana womukuru ano makore akati wandei mm, nokuti kuti unyepiwe kuti kwai mupwere Ayowa bamha ndiwe pakaita kuoma chaiko. Rikai tigoona hedu kuti zvichapera sei. Apa ipapa wanhu watoita kuhwadziwa fani nokutoti ka nhandare yekuburitsia kuti kwai nhandare yakanhadziwa ichatambiwa bhora mangwana. Ah manduwe kana chimbumu chopadziwa rasekwa chinosvika ba ipapo. kana kwamushimbo chaiko kutori neground svinu mhandiwe hwii iroro vanhu vatodoka vakubvunzana kuti ko pakaimboisiwa marii kuti zviitiwe zvese izvozvi izvi haa tichaimbwa zvedu yaakuburika kuti mamiriyoni mangani akapinda ipapo ndipo munotoona kutoti aiwa huori hunodhura munyika kudhurira munhu wese zviribei kuti unosapota kana hausapoti asi uori hunondokudhurira basi pakanyangarisa chaiko ticharamba zvedu tichiringaa kuti zvinopera sei kwaino kaboka kanomiririra wachena waya wari kuda kunyengeriwa namunangarwa waari kupuwa mari wachinzi taka tiri kubhadharai zvamakawaka kudidi haa kwai waramba wakati aiwaba mari yamuri kundipa ishoma tikuidaba he dai watoramba wachiramba mari iyoyo nokuti manje manje ka zvikachinja kungopidiguka kudai so tobva tasunga kuti tichazvidaba ndi tosunga ipapo tikaitione hedu kuti zvichaperera papi asi zvikatoitika basi kuti wari kuramba wachinetsa nekuti mari iyoyoyo waitofanira kunge waribe kana kupuwa ndo waitofanira kutobhadhara nyika yedu nekuti kapa wakatora mapurazi vachigopanana mapurazi iwayo ringe riri ivhu rinowanhuka vanhu vakabisiwa bisiwa kukamanisiwa mandiwa vachiiswa mumakip elcom rikaiti rege kuenda mberi kwai kuna vanhu vatatu pavanhu makumi mapfumbamwe nopfumbamwe vakasungiwa zuva rokupedzisira remwedzi wapfuura Uhmm wave watatu ndowapuwa bhero nhasi watoburika waenda kotoriwa naiye gweta Douglas Cotat regai tione kuti wamwe wachasvika papi wakomana pakaita kunyangariwa wakaita kuzara kuwanda kusvinu chaiko regai tione kuti zvinopera zvakaita sei apa ipapa George Guwamatanga atanda pokare kusikinya tukono mm, agotonzi ndiye agosainira kambani yovalley seeds kuti ipuwe mamiriyoni makumi mairi omari yekuamerica hachikwereti no ecobank ah, hey, mandiwe pakanyangara kwaya akasainira akamirira hurumende achiti kana kambani yovalley seeds ikatadza kubenutsa mari hurumende ino inobva yabhadhara a a a a a a apa akazviita izvozvo ari ega achema ndiwe ari pekupiwa mvumo paramende iri kuzviziva ba kumwe kwese kune kuri zvakareketiwa mm. chanja chopfene basi icho chanja chopfene kuno vanoramba vachindomora vanokuda ba ha zvakaita kuoma chaizvo ndikaitione hedu kuti inopera yakaita sei apa paburika imwe vhidhiyo manduwe ha pagomo pachipatara chii chakanditenziwa sari mugabe chiichi pakaita kunyangariwa manduwe unobva waita kuona kutoti aidi zita rokuti mugabe rakatukiwa raka nokutoti zvinhu zviripo ipapo aa zvinova zvakuraridza pachena kuti sei pinjisa akandopfa ari kutsvaka iwo mapenizi manduwe pakaita kunyangariwa ndikai tione kuti wakuru wehurumende kusanganisira makurukota wachaita sei no zvakadando ticharamba zvedu takandoringa kuti zvinenge zvira nokupi chinonyanya kurwadza iyo motika dzavo vanoreka bagotenga motika motika mandiwe kuroyewa kwavakagoita nomotika peno ndourombwa hwacho heno ticharamba tichizviringa hedu asi mm, zvinorwadza mm, nyasi pokare mm, kurukotara munangarwa rinoringana zvofundo yepamusoropo mavhima anga ari kuvhimiwa mhandu eno chidiki aiwa wechidiki wakaita kudya mashonja mhanduwe wari kuda pazvo kujairiwa kureketa kuno kwaaburika iye ari kureketa kuti ee eh, ndai ndiri kureketa noafana kunzvimbo yogokwe kuchikoro chinofundisa mabasa omanja vocational training pachirungu aa chakaita kuparara kumwauka mwauka madziro yaya mandiwo ekunge aribe kumbobvira aisiwa pendi zvinhu zviri kundogwa mawindo akapwanyika mm, chivharadenga chii chichakaita kuvhiringika aa ah, mhandiwe kwakunzi ko iwewe sei uri kumira kutoshinga kumira makaita kudani izvi uri kuzviita sei haa goda kuita ukari kuda kuita ukari vafana vakati ewo kam titori nokodzero mbumbiro romutemo notibvumira kuti ticharenje zvamunenge muchireketa izvi zvamunenge muchiita haha ndo paunoona kuti ndo saka wasingadi vafana wakafunda mhani nekuti vafana vakafunda vanobva vakuburitsira kaa kuti bumbiro romutemo rinoti ndinobvumiwa Iwe uri kuti hanzi kwai e eh, muri kumbozviitirei izvozvo mukubvunzirei ende mabvunzire enyu kwai aribe aribe aribe rukudzo ewo kam tokudza ka wanokudzika hwii kundoita izvi zvamakaita izvi muchindoritaira muchirembedza matumbu regai tione zvedu kuti wanosvika papi asi haa hwendo huno hwaita kubatiwa chaiko wabva andoreka kana kupindura pakaoma chaiko Baba Abhurahamu Mogeni Komichi yagoreketa yekutoti haiwa wakomana ngatiitei zvitu zvino paiipapa ngatiitei tichirega hedu um kugara tiri mapato akasiyana siyana bato roCCC pokare rino roMDC wainga batani pokare. aite tusvinhu ha unobva waita kuona idina yawe kuti a ah, a ah, a ah, a zvinhu zviizvi nhambira pakaita kuoma chaiko rekai tione zvedu kuti wachasvika papi wachaperera papi tinenge takandoringa asi haa kuziva kwedu waanokona kundowirirana mbichana paakuzokowana zvinhu paapa ndopanonyaya kaa wese wanoda ukuru pakaita kuoma chaiko uyu hoanc anonzi lindi wezuru haagoti a kwai ukama hoanc nozanu pf huri becha hunovhiringa muupenyu hwewanhu hwekuzimbabwe a mbani asingazvizive kuti ukama hwacho ndohwakonzeresa kuti wanhu wezimbabwe wange wari pawaari kureketa kuno Umm zvimwe zvacho kuita kuhwanda nomumwe chaiko dai tirambe zvedu takamira kuona kuti zvinosvika papi taita kunyara kunyarira wakuru hurumende nokuti iwo pachezvawo wari bega ndakusu kureketa kuno kambani yo extra city yagotoburika wakomana ichichema chema kuti aiyo kombani agoburitsa vhidhiyo iyayi tiri vekuibvumira kuti iburitsiwe njedu pavhidhiyo yacho takavapa mvumo ba takavatsvaka ba kuti wagoburitse vhidhiyo iyo bhazi ranga ranyura ka kurupani e, chino nochino haa mhanduwe unobva waita kuona kuti kwai mukupedzisira e, isusu tinotsigirawo zvirongwa zvehurumende tikuziva kuti hurumende iri kufunga unhadzirisa ah, e, haidi zvinoita kurwadza zvinoita kuhwadza kuhwadza kusvinu chaiko rekai zvedu tirambe tichiringa kuona kuti vachasvika kupi vachiita muitire wakadandi tikaringa dzirikitika pasi rese mhanduwe kambani yog4s ino vanhu wasere wamisiwa basa nehurumende yesouth africa nokuti kwai kuno munhu anga ari mujeri akapfa pari baari kuziva kuti chii chakanyatsa kuitika hoho jeri ravanoitungamira ivo ndoromangaumu mm. kunenge kunonyaya ikoko kunonga kunonyaya nyaya tsvinu rekai tigoramba tichiringa zvedu apa mapato maduku musouth africa ari kuchema chema fani mhanduwe kwai takanyepewa tikabatiwa kuusu tikananzvisiwa kauchi karibe chinhu kwai takanangidziwa taka, taka mukoko wokupunungira mhanduwe tichinzi mukoko wonyuchi aa ah, pakaita kuoma rekai tione kuti zvinosvika papi vari kuchema kani kutoti vat iri kuramba ichindokwira kupera kwemwedzi uno apa iwe waifungidzira kuti ichabisiwa haa pakaoma pakaoma apo tiri kurwadziwa fani kuti kwai kuno vanhu vanopfuura zvuru gumi chaiwo wokusudan watiza panzvimbo yanga wari kupotera aa ah, mhanduwe kwaiwo wapandukiwaya wagenda kobva bvarura ipapo ah unomboita kuona kutoti wana wasatani chaiwo mm, zvinoita kurwadza izvi regai tirambe tichindofira kuti zviite zviri nani akamboita musoja kugambia aya ari pasi pehurumende yaya yajamem kwaya abati vanomhosva kuamerica aha ndozvavanokona ka ngavambounzawo kaana obama iwawo naiwo ana george bush nana clinton wabatiwa uno mhosva kuno kuAfrica rekai tirambe tichiringa hedu apa iyo America yacho kwai upenyu hwaitinya manje izvezvizvi yaakuita kupfika pfika mizinda yayo kuno dzimwe nyika ndokwairira kunyanya muAfrica goterekerai Cameroon Somalia Lesotho eh, muSouth Africa wada Pika kuDurban, zvinenda zvakadando, nyika zhinji kwaye dzinenge dzichiribe kana muzinda weAmerica. Haa chatinondoziva kuti Zimbabwe wanoramba warimo ka wakabva kuwaka makuno kuno yano kam saka wanoramba warimo rekai tione zvedu kuti wanosvika papi nozvaya zvoo. Tikurwadziwa kuti kwai mumwe mufana aitamba bhora kuGabon anonzi Aaron Bopenza kwai apfa ari kunzi agwa pamaanga ari ah, kusvikira pakupfa here mhanduwe mm, wachina wawa vane zvavanenge vari kuita basi rekai tigoona hedu kuti zvinopera sei mweya wache ngauzorore murugare makuno kuno yano tanga takamirira kuona kulinga mhanduwe nokufadziwa nochikwata chomanchester united haa nyasi wafana wari kuraraba wanenge wari kundoimba kubhura wanhu regai tione ipapo wake ndakaamberi kumutambo yoeuropa yawari kutamba china chomadzimai chinenge chaakutonakidza kupfuura ka iyo champions league yakare yakare tikaiti waramba zvedu chiringa kuti zvinoperera papi aiwa kwanyasi mabuja arikaiti gumire pano ndini wenyu mhandiwewo nhau